Nechinsaa inye chimambia yerituko ria rero, erombe y'abasae yakorokorobeka nokonene goika ase chinsemo chiokoenena na amaegerio gochia ase abaremi chia ATC, abwo bare koemurunganeria okong'anya okw'egetuyo gi'okobara chikura gochia ase chinsemo echio. Abobisa b'abanyanyimbo nigo banyora chingaki chinkong'u koirania obotoereru, egento kiairera omosangererekano origanire nekiombe ki'obochori ne chimbebe gia IEBC amo nabarwanereria b'ebirogo ao ao korwa ase ekaunti ya Kisii konyara koba kogoterenigwa. Abasae abwo nigo baruta amagena na gosaria enibo y'ebinto ao ao. Abwo ase abo bosa b'abanyanyimbo babetererigwe koruta amarioki okorusia amariga amaiso, erio konyare koba bakobaseberekania. Negekore kianyare koba gekora gw'ebiara nabarai ao ao gati yabo omogabana bw'ecounty ya Kisii James Elvis Omari Bongwae oyio oborire abarai baria bakorigia ebirogo ao ao bia gesiasa gotatumeka abasae ase chinchera chitabwenereti na korenta obosaria ase chinsemo ao ao. Nonya nabo Ongwae nigo amentiri buna egati y'ebinto bianyare koba bikobora goika bono ng'a mono echiombe inye echi chigotumeka nabaremi ase ensemo echi ase okonyora amaegerio, echi chitaramenyekana aase chiagenda goika chingaki echi igaa. Egasi y'obogabana, natebigwe ng'a abanto aba ABC noo bare igaa igaa Agricultural Training Centre, bare na candidates baria bagotenena ebirogo bi'obogabana, babwate emeeting. Nigo narangerie igwa aiga ekiagera etisi eye iga ndoche igo yasarigwa, ebirore biatire, ebirogo bisaregete, nebinto ebi ne chiombe chiarenge oro chiombe chiaito amo chimbago bare chirusiri chionsi pi, chiombe chiarenge oo echinde oo chibire nchiyo. Igo igo nachire iga aiga mbwate amayia ande sana, Naende inche buna egavana aye nabeire egavana bono engaki eyeiga nakoorire emiaka eyeiga nkokoora emiaka ikomi, natwarire obororo sana, ee, natwarire obororo obonene, iga ere egento kere egento ki'oboriri nanye korora oboriri bong'ani buna oboigo. Naende inche nabakanirie buna egavana yaino, nabakanirie ng'a abande mbare bakorigia ebirogo bi'obogavana bataisaini, Naende nkobairorera bono abagusii baminto ensi mwaika. Genda moake chikoro onye mogoakera omonto oyio oyierete aisaini. Egati y'abaremi ababwate omosangererekano ase chinsemo echio, na barabwo tibabisetie ogoichana kwabo. Nigo tware gosaba komoranche abaminto ase egento eke kiao abaremi baminto, ntori kochigogianchera ase engencho nigo twabwate ebirengererio ebiya bi'okonyora amafundisho amaya.

Bono toche konyora amagena ga koruturioka, twabua gaki twarangetwe gocha aa toche gokwa, lakini Nyasaye nomuya, otorendire, igo twatama gocha ase chiombe, twache korwanereria chiombe kesa nao twemegete ase chiombe, inche gote ng'a Nyasaye nomuya. Gaki atigeire amatuko ikomi na kianda oka gochia ase obochoria obonene bwa chitariki kianda omotienyi o gatano na gatato omwaka oyo iga, abarai ao ao bono nigo bagendererete koboria abanasiasa kogenda gokora chikampeni chi'omorembe, na enchera eyemo y'okoenekia buna ekaunti ya Kisii yatigaire ase omorembe. Abakristo baminto esi mwaika mwensi pi. Abaisilamu baminto esi more. Nababorire mosabere ekaunti eye ekiagera obo noboriri bwachire ekaunti, goika mobosabere oyo nsaitani ochire ekaunti eye. Koripoteri geteseni gia Voice of Victory korega chinsemo chia ATC ime y'omochie o Bosongo, Inche nkorokwa Eric Maube.